Aýje! Haw, oguljygym!
Perişde diýmek näme diýmeg-aý? Olar adam sypatly jandar. Ýöne olar uçup bilýärler. Äh, nädogry aýdýaň! O näme üçin?
Düýn kakam goňşymyz Nastýa daýzaň arkasyny sypalap bara, Sen tüýs perişde-dä diýdi. A Nastýa daýza welin uçup bilenok-a. Şeýlemi?
Ýöreni meň bilen, häzir Nastýaň näle utýanyny görersiň. Ýeňiljä, ýeň. Öý, keýwany odalyp nirä barýaň-ow?
Goňşymyz Nastýa daýzalara.
Ma, bu holdingdaky itiň düýnki içirenin ysganyp dur-a, zyň-da ony. Mes haýran.
Gül ýalaklar, zyňyp bormy? Häzir kakaň işden gelip kakaňy ýer. Mam, şu zatlary goýma-da, seret, srogy geçipdir-ä, zyňaly-da muny. Ýy, goý, zyňma, kakaňy ýer, gül ýalaklar, zyňyp bormy? Eje, men-ä doýdum-ow, boldy-laý, iýjek-ä. Goýaý, oglum, doýan bolsaň, kakaňy ýer. Ýy-weý, mam, muňa seret, krasowkam ýyrtylypdyr-aw, men-ä muny zyňyp, täzesini aljak gelim sportdan. Hanzygyp bir gör, mes bolýaň-da sen. Dursun, tikişdirip kakaň geýer. Sen näme geýseň, şony geý özüň. Mam, düýnki alyp beren futbolkaň razmerini ýalňyş salypdyrlar-a, men-ä dostumyň birine berjekdim. Dostuň belany geýsin, özüm geýerin. Aýtdym-a, papaň geýer diýip. Näme geýmän, Bekem geýer keýwany.

Rysgal ülkede işleýär. O ýerdäkiňe bar pully. Aý men jaý satamakda men garawul düşünýäňmi. Wah Juma.
Kelemçe ýok ýertçi eken. Gije bir günüme goýaý ýa gündiziň irdiňem ýetik bolýarow.
Kakasy. Haw.
Al şokolad iýseň. Aha sag bol Sega. Bä. Gowy ekenmi?
Be. Geň göräýmeli. Ýaňy pişigimize berdim, o pişigimiz ony iskap-iskap, ýalap-ýalap iýmän goýdy. Hawa. Alýo.
Ow! Geleňokmy?
Ine işden çykdym. Gelýän bolsaň öýde iýmäne hiç zat ýok. Näme almaly? Sogan al, kartoşka al, et al. Bolýa-how, bolýa. Wiý, diňle. Hä?
Kelem alyp gelgin. Boldy, boldy, boldy.
Aý, salowmaleýkim.
Geldiňmi?
Hä. Muny nä yzyňa tirkäp gelipsiň? Aý, kelem getir diýdiň-ä-how! Men saňa kelem getir diýdim. Kelem getir diýdiň-ä-how! Zordan gözläp tapdym, işimden rugsat alyp, zordan alyp gaýtdym-how! Men saňa kel getir diýmedim, kelem getir diýdim. Beýle-le bollaýby? Barmy? Aç çaýjygy, iç kaka sen.
Hany men saňa bir zat gürrüň bereýin diňle. Otuz ýaşymda meni maşyn kakypdy. Waý, ýadymda kakasy, ýadymda. Otuz bäş ýaşamda men ýüregimden tutup başlady, infarkt geçirdim. Şonda-da sen meň ýanymdadyň-da. Waý, hawa-la kakasy, ýadymda. Dagam seni taşlap men nirä gideýin? Kyrk ýaşamda Meni tok tutdy. Şonda-da sen meň ýanymdadyň-da. Wah, hawa-la Garadagym, ýadymda. Men bara bir netijä geldim. Sen heleý maňa betbagtçylyk getirýäň. Sen meň ýanymda bolsaň, meň bir günüm iki bolmaz. Git indi gaýdyp görünme meň ýanymda. Belan kör sen bolmaly.

Bir zadyň-a ýiti bar-aý. Aý, sypatyň bolsun. Beýdip kelläňi çykaraňdan aýnadan owuz ýeriňi çykarmaly-da, şonda owadan bolardy-ow. Sypatyň bolsun, bürelän geçi ýaly bolup. Hüh!
Onam çykaryp gördümi? Ana düýn nämedi-ow sögüşeniňiz diýip, Goňşular gürrüň edip oturyp, Akmyrat bu gün ýene seň ýanyňda diýip, bolan bolsun, maşyn gitsin, saçyň gursyn, ukly kirpi ýalak edip.